Үтүө киэһэннэн тааһаҕардар хоһоон туонатыгар литературнай биэчэр кыттыылаахтара. Ийэ тылбытынан толкуйдаан, өйбүт-санаабыт ыраас. Ийэ тылбытынан саҥараммыт өрүү үөһэ дабайабыт. Төрөөбүт тыл сүмэтэ, сүөгэйэ, төрүөхтэн сүрэхпитигэр сөҥмүтэ туохтааҕар да күндүгүн эн миэхэ төрөөбүт Сахам сирин саҥата. Бүгүн кэрэ-бэлиэ түгэн, төрөөбүт тыл уонна сурук-бичик күнэ. Олунньу он үс күнүгэр биһиги уһулуччулаах сырдатааччы, тыл үөрэхтээҕэ учуонай, сахалыы суругу-бичиги тарҕаппыт бастакы үөрэх кинигэлэри суруйбут Семен Андреевич Новгородов үтүө аатын сүгүрүйэбит. Сэттис төгүлүн ыытылла Тааһаҕардар хоһоон туонатыгар литературнай биэчэрбит саха норуодунай поэтыгар, тылбаасчытыгар, Ойуунускай аатынан государственнай бириэмийэ лауреатыгар, Саха сирин культуратын үтүөлээх үлэһитигэр, Бүлүү улууһун ытык киһитигэр Тимофеев Михаил Алексеевичка ананар. Биэчэри саҕалыыр Тааһаҕардар хоһоон туонатыгар проект салайааччыта Наталья Дмитриевна Григорьева. Үтүө киэһэннэн күндү дабаарыстар! Бүгүн биһиги землякпыт народнай поэт Михаил Алексеевич Тимофеевка анаммыт хоһооммутун Хоһооммут киэһэтин саҕалыырбытын көҥүллээҥ. Бүлүү, Бүлүү куоратым, мэлдьи өйдүү сылдьыаҕым. Айбыт-туппут аймаххын, ааспат кэлин сарыалын. Үгүс омогу үөскээбитин элбээн-үксээн тэнийбитин билии-билии куоратым мэлдьи өйдүү сылдьыаҕым ылбаҕайдыыр ыччаккын ыра санаа ырыаҕын тупсан сайдан иһиэхтээххин туругура туруохтааххын саха народнай поэта саха аасысыыр

Бүлүү улууһун Модут Бороҕон нэһилиэгэр тыһычча тоҕус сүүс отут икки сыллаахха кулун тутар уон бэһис күнүгэр төрөөбүтэ. Оҕо сааһа сэрии, сут, кураан сылларыгар түбэһэн доруобуйатыгар оҕустаран көтө-көтө үөрэнэн ол да буоллар тыһычча тоҕус сүүс биэс уон сыллаахха Саха судаарыстыбаннай институтугар историческай салааҕа үөрэнэ киирбитэ. Уус Алдан улууһугар учууталлаабыта, онтон радиокомитекка редакторынан үлэлээбитэ, тыһыынча тоҕус сүүс алта уон биир сылтан Саха сиринээҕи кинигэ издательствотын старшай редакторынан, кэлин уус-уран уонна оҕо редакциятын салаатын заведующайынан үрдүк таһаарыылаахтык үлэлээбитэ. Тыйычча тоҕус сүүс биэс сылтан бэчээттэнэр «Маҥнайгы хаар» диэн кинигэтэ тыйыча тоҕус сүүс алта уон сыллаахха күнү көрбүтэ. Кини лирикаҕа истиҥ иэйиилээх, лирик поэт быһыытынан киирбитэ, киэҥ анаарыылаах гражданскай лирикалаах поэт этэ. Алта уон түөрт сылга Саха СС кэлин Россия Суруйааччыларын Союһун чилиэнэ. Тыһыча тоҕус жүз алта уон сыллар саҕаланыыларыттан Тимофеев диэн поэт бииртэн биир кинигэлэрэ бэчээттэнэн барбыттара. Ону таһынан кини атын поэттар айымньыларын редакциялыыр ураты дьоҕурдааҕа. Ол сыллардаах поэттар үксүн кини эрэдээксийэлээбитинэн күн сирин көрөллөрө. Эллэй, Леонид Попов, Семен Данилов, Иван Гоголев уонна да атын поэттар алта уонус сыллар ортолоругар саха поэзиятын күүскэ сайдыбыта сайдыбыт сорох поэттар нууччалыы тылбаастанан оччотооҕу союз киэҥ эйгэтигэр тахсан эрэр кэмнэрэ этэ. Итиннэ поэт уонна эрэдээктэр быһыытынан Михаил Алексеевич обургу кыттыгастааҕа. Кини поэт Семен Данилов кынатынан буолан үлэлээбитэ. Ол түмүгэр саха литературатын төрүттээбиттэр кинигэлэрэ бэчээттэммиттэрэ, үтүө ааттара тиллибитэ. Ойуунускай эдэр доҕотторо бастакы норуодунай суруйааччылар буолбуттара, Эллэй, Амма Аччыгыйа, Суорун Омоллоон, Күннүк Уурастыыра. Ол саҕана орто көлүөнэ суруйааччылар кинигэ издательствотыгар, сахалыы таһа хаһыаттарга, Хотугу сулус сурунаалга кыттыырыллан үлэлээбиттэрэ. Тыһычча тоҕус сүүс алта уон аҕыс сылтан эдэр поэттары өйүүр эдэр поэттары өйүүр сыаллаах Чэчир диэн кассета кинигэ олохтонон редакторынан Михаил Тибетпеевананан саха литературатын өрө көтөҕүүлүүтүк уонна Кэс кэлин тэрисибитэ. Тыыча тоҕус сүүс сэттэ уон икки сэттэ уон алта Тыыча тоҕус сүүс аҕыс уон Тыыча тоҕус сүүс аҕыс уон биир сылларга тахсан көлүөнэ поэттар литератураҕа киириилэрин хааччыйбыта. Ол таҕынааҕы поэт Түмэппэйэп хоһооннорун подборкатын ааҕыахтара Николай Нипонтович Каратаев аатынан Оскуола учууталлара. Мин тылым, мин туойар хомуһум. Сахалыы саҥарар мин тылым, саһарҕалыы арыллар. Тулалыыры уот тырым, туналынан сырдатар. Өбүгэбит бу кэс тылын, олоҥхотун баайын тылын, ууттан-уоттан харыстаабыт, өлүүлэртэн быыһаабыт. сурук-бичик албастарын, сулустары арыйбыт, кыһын тымныы хараҥатын халбарыта сырдаппыт. Хомуһуннаах хомустары хоҥкуната охсубут, музыкаҕа тойуктары булан-талан хомуйбут. Ойуунускай аар убайбыт, ону ситэ айсыбыт, онон саха ох тылыттан аан дойду байбыта. Өйдүүбүн эбээт мин харааста, ийэкээм, эн миигин алаастан, үрдүкү үөрэххэ атаара эмиэ дьэ эрдэлээн турбуккун, уоккуттан чаанньыккын таһааран итии чэй сойута куппуккун. Умнуом да ууламмыт хараххын, ураты минньигэс сыттааххын, куоластыын титирээн ылбыккын кистэнэ-кыытана сатааммын. Уһуннук өрүтэ тыыммыккын алҕаабыт айыы кэс тылларгын. Эн хаһан даҕаны бу маннык атаарбат этиҥэ санньырдык Энэйэ сүрэҕин таайбыта, оттон уол сүрэҕэ тааската. Күһүҥҥү күн кыыһан тахсыыта, күөл уута туманы саптыыта, көрбүппүн эбит дии тиһэхпин, күн күбэй күн аанньал ийэбин. Өбүгэбит саҕаттан бу тылбыт өтүүлүү хатыллан тыллыбыт, омоҕой удьуорбут саҕаттан олоҕу оһуордаан туойбута. Олоҥхо чабырҕах бумантан оһуора мандара байбыта, былыргы хараҥа дьиэ иһэ бу тылы истэрэ иһийэн. Сахалыы кылыһах ырыаттан саһарҕа сырдыыра арыллан, ыраахтан-чугастан ыалдьыттар ылынан үтүктэн барбыттар. Кыыс оҕо хоҥкунуур хомуһа, уол оҕо чугдаарар тойуга тапталы, дьол тугун этэрэ, кэскиллээх кэрэни кэпсиирэ. Мин тылым, мин туойар хомуһум, бүппэтэх иэйиилээх хомуһун сорукка-бичиккэ киирбэтэх, сураллан сүппэти этиэхтээх. Кустуу сылдьан бултуу сылдьан, кутаа оттору үчүгэйин, Оллоон хойуу итии чэйин өйдөөбүтүм кырабыттан. Уһун тымныы түн дьагдьайан, оттуу уотум сыралҕанын, кэпсиин миэхэ ааспат дьарҕам хаар түһүө буоллаҕына. Көстүө хамныы хараҥабар, хаппыт мутук чыыспаан хабан, үрүҥ төлөнүн күлүүрэ, үрдүү намтыы күлүмнүүрэ. Уккунньаҕым чоҕун суоһар, утуйбакка сытыан нуктуу, халлаан сырдыы сулус оонньуур, хартынатын одуулаһар. Онтон буолуо киэһэ дьиэҕэ оһох оттон сандаарытар. Ырыа тылын наардыыр тэҥэ уйулҕаны сылаанньытар. Тыһычча тоҕус сүүс алта уон сылтан айбыт хоһооннорунан биэс ырыынак кинигэ ааптара Тимофеев хоһоонноругар нуучча, саха композитордара, мелодистара ырыа айаллар. Ол курдук Герман Комараков, Виталий Касс, Никита Берестов, Полина Иванова, Александр Самойлов, Василий Кислопонтов, Кирилл Герасимов, Аким Стручков, Захар Степанов өссө да айыахтара, ылланыахтара кини истиҥ эйиилээх ырыалара. Кини ырыаларын саха албан аатырбыт ырыаһыттара Онегина Ильина, Марина Попова, Анастасия Лыткина, Матвей уонна Петр Захаров, Лавановтар, Нина Чигирева, Сэмэн Наконечников,

Олохтоох библиотека заведующая Мария Веревкина оҕолорунаан Тимофеев айылҕа араас кэмин хоһуйбутун толоруохтара. Мастар хаарга батыллан, быһытаҥныы тураллар. Тоҥмут чоҕус уулуттар тохтон түһүөх курдуктар,

Хаһыҥ түһэн сарсыарда хатыҥ чараҥ кырыарда сэбирдэхтэр туруттан сиргэ дайан түстүлэр, кустар хоту дойдуттан куһугуруу көттүлэр, эриэн-ситии быа хатан эймэниллэр үөр хаастар Уоттаах куйаас күөлүттэн ойуур кытта тириттэ. Күөл дэ долгун мэҥиттэн көтөн иһэн тимирдэ ходуһаҕа күөх сирэм хотолдьуйда сиккирдэн күп-күөх халлаан муората күгэниирдэ былыттан сарсыарда мин эрдэ тураммын салгын сиир таһырдьа тахсабын тугуй бу аан дойду дьиэм таһа, тунал хаар нуолуур түү кыраһа. Доҕорун көрсүбүт киһилии дууһалыын сырдаатым, чэпчээтим. Үрүҥ күн сыа хаарга чаҕыллар үчүгэй даҕаны айылҕам. Килэҥ муус килбиэннээх күөх халлаан хойдубут салгына дьахалла. Тулабах туох баара барыта тугуста, туртайда, кылбайда. Атастаах, бу иһэн өйдөөтүм, аҕыйах ыйдаахха этэрбин. Хаһан бу ууллар кыс хаарбыт? Хайатын бараммат кыһыммыт. Ардыгар араас да буолаҕын, абааһы көрбүккүн ахтаҕын. Михаил Елисеевич элбэхтик тылбааска үлэлээбитэ. Кини тылбаастара «Огонек», «Дружба народов», «Октябрь», Сибирские огни курдук киин сурунаалларга бэчээттэммитэ. Ону таһынан Расул Гамзатов Үрдүк сулустар, Семен Даниловтыын, Мустай Карим эристэр кэпсэтэллэр, Кайсен Кулиев сир кинигэтэ, Олжас Сулейменов аата суох Үрдэл диэн тылбаас кинигэлэрдээх. Талыллыбыт тылбаастар диэн кинигэтигэр Пушкин, Лермонтов, Евтушенко, Абай, Сатылге, Сатылганов, Муса Дежаил, Тарас Шевченко, Павло Тычина, Казахстан, Узбекистан, Украина, Япония, Корея, Кытай поэттарыттан тылбаастара киирбиттэр. Кини айымньыларынан нууччалыы тылбаастанан ледоход 68 ыллаахха, березы фонтан 78 ыллаахха, тен сосны 1919 ыллаахха ледостав диэн туспа кинигэннэн Москваҕа бэчээттэммиттэрэ. тыйча тоҕус сүүс тоҕуон сэттэ сыллаахха Москваҕа сэргэммит «Тень сосны» диэн кинигэтигэр «Радость» диэн хоһооно бэчээттэммитэ Москваҕа. Онтон ааҕан иһитиннэриэм. Без страдания радости нет. Жизнь моя, ты

Литература мөккүөрдээҕин ардыгар Балыырдаах да эт, Балыырдааҕын даҕаны эт бэйэтинэн билбит буолан сэрэнэр этэ. Кини үчүгэй баҕайытык кинигэ издательствотыгар үлэлии сырыттаҕына, поэт Дмитрий Дыдаев хоһоонугар баайсан, онуоха доруобуйата да мөлтөөн биэрэн, үлэтиттэн тохтоппуттара, эрдэ инбэлииккэ таһаарбыттара. Ол да буоллар, чэ сирдэрин таһаара олорбута, бэйэтэ харыыта суох элбэхтик үлэлиирэ, төһө да үксүгэр дьиэ-түөт эркинигэр хааттардар элбэҕи ааҕара, суруйара. Онон кини үлэҕэ-хамнаска орооһор, бэртээхэй публицистикатын таһаарар, сийиэстэргэ кыттар, тыл этэр. Суруйааччылар союзтарын биир активнай кыттааччыта, сүбэһитэ, бэйэтин литература саллаатынан ааҕынар этэ. Бастакы хоһоонноруттан ыла поэт саха тылын кэмчилээн эрээри, уурбут-туппут курдук туттарын, маастарыстыбатын чахчы үрдүк культуралаах поэт буоларын үгүстэр үчүгэйдик өйдүүр этилэр. Билигин Тааһаардааҕы көр-күлүү эгэлгэ народнай театрын артыыстара ааҕыыларыгар араас кэмнээҕи эрдэтээҥи хоһоонноруттан ааҕыыларын истиҥ. Сахам сирин үрдүнэн саһарҕалар кыыһаллар Дьүкээбилим уотунуу төлөнүрэн ылаллар. Ыраах, чугас дойдулар ыччаттарын ыҥыран, саҥа сырдык аартыктар сабыыларын астылар. Алдан, Бүлүү биэрэгэр алмаас көмүс күрэҕэр чэрдээх урам илиилэр дьолу айан эрэллэр. Манна саҥа куораттар балааккабыт оннуттан бачыгыраан тахсаллар, былыттардыын аалсаллар. Уулуссалар, проспектар, үппүт охтуу сыыйыллар, былыр үүммүт аар мастар манна бэлэм күөх сааттар. Алта уонча кыраадыс абытакай тымныылар аны саха кыраайын ааҥныыллара аастылар. Эргим итии сайыннаах, эмтээх, сылаас салгыннаах, ититиилээх куораттар элбээн иһиэх курдуктар. Тайгалары быстылар, тыыллар уһун турбалар, онон сүүрдүө Төһөлөөх абыраллаах күөхтэрин халыҥ хаарга күөх окко кырса хотуур суолунан суруллаллар бу манна сырдык тыыннаах ырыалар Сахам сирин үрдүнэн саһарҕалар кыыһаллар саҥа сырдык аартыктар сабыыларын астылар Дорообо оо сылгы чыычааҕа, доҕоруом үчүгэй санааҕа дьыл тахсан кэллэхпит баччаҕа. Эн эмиэ эргиллэн кэлбиккин, эн эмиэ сэргэҕэ түспүккүн, эн эмиэ күөрэҥнии көппүккүн Маҥнайгы минньигэс уоһаҕы, маҥнайгы Түүс Айыы күннээҕи өр күүппүт оҕочоос буоламмын, өтөххө үөскээбит буоламмын, ахтабын ээ сылгы чыычааҕым, ахтабын ынахта чыычааҕым. Сылгыһыт уол чуораан тойугар, ынах хомуйар кыыс ыллыгар, эһигини иэйэ ыллааннар, итинник кэрэтик ааттааннар, күүтүспүт күн уоттаах кэмнэрин күндүтүк саныыбын мин мээрин уруйдан оо сылгы чыычааҕа олус киэн үчүгэй санааҕа итии саас эргийэн эрдэҕэ ол иһин түһэҕин сэргэҕэ кыһыммыт кыыдаана аастаҕа хатааһын хатыҥат хааллаҕа сып сылаас уйаҕын туттаары сылгыбыт сиэлинэн туттаары сыбыыттаан төрөөн уһаары, сырыырҕаан эрэргин көрөммүн, сүрэхпэр сырдыгын үрүҥ күн, сэһэргиэм бар дьоҥҥо үөрүүбүн. Оо хаһан мүөт сөрүүн төрдүгэр олорон, үрэҕим сүүрдэрин көрөбүн, сүүрүккэ сэбирдэх олорон сыыйылла устарын көрөбүн. Оо хаһан тус маҥан тыыраахы ол онно айанныы көтөрүн көрөбүн. Солко күөх манчаары олоҥҥо суугунну хамныырын көрөбүн. Оо, хаһан кылыгыр долгуннаах күөл үрдэ күн уотун ыһарын көрөбүн. Кырдалы дьэргэтэр, тэтэрдэр кып-кыһыл чэчэни көрөбүн. Оо, хаһан күөх долгун ходуһаматугар курус тыал онньуурун көрөбүн. Күөл уҥуур тыргыллар отууга кыыс үрүҥ былаатын көрөбүн. Саныыбын түптэ күөх тураҥын, сылгылар ынахтар сыттарын. Саныыбын сыгынньах чараҥы сэбирдэх тэлгэнэ сытарын. Саныыбын хаас үөрэ ааһарын, саһарҕа кытары сырдыырын. Саныыбын, күн эрдэ саһарын, сыа хаарга ыйдана ыллыырым. Өйдүүбүн, кыһыҥҥы ойууру, үрдүк тиит чыпчаалы хамныырын. Өйдүүбүн таҥ хаары, оймууру, уларым куобаҕым даһыырын. Өйдүүбүн сааскы ылааҥы, үрүҥ түүн үүт тураан салгынын. Өйдүүбүн муус чопчу кылаанын, үөр туллук кынатын кыртаҕын. Итии сайын ийэбит ийэ тиийэн кэлбит кыл баарар халлааҥҥа күөрэгэй ыллаата, сыһыыга-хонууга сибэккитэ этэрдэ, суугунуур ойуурга мутукча чэлгийдэ. Итии сайын ийэбит ийэ тиийэн кэлбит, туристар барыбыт походка бардыбыт, дорообо аар тайҕа, Дорообо киэҥ байҕал айылҕа кистэлин аһыахпыт, билиэхпит. Итии сайын ийэбит ийэ тиийэн кэлбит. Куйаастан куттаммат, самыыртан саллыбат, отууну оҥостор, кутааны да оттор, пионердар да оттор, хоһууттар, хорсуттар. Ким сүрэҕэ куппет аҕай кэрэ саас тиийэн кэлэрин курдук хаар муус эстэрин кус-хаас хойутук киирэрин, ким сыraa күппэтэҕэй күөрэгэй үһэ тайарын, кэҕэ кукууктуур киэһэтин хонуу тыа куйоҕунан таҥнарын, күөх уйгу басаас барахсаны күүтэллэр үһү былыр, алыр ат ампаарга бүтэн, атырдьа оҕот далга эстэн, күүтэллэр эбит муус баран, күөллэргэ балык тахсарын,

кыталык-кыталык көтөрүм. Мин тоҕо эйигин көрбөппүн, мин тоҕо эйигин билбэппин, куоракка олорор буолан дуу, хонтуора киһитэ буолан дуу, күннээҕи күүрээннээх түбүккэ, күнүскү сырдыкка күлүккэ, кэбиниэт хонтуора эркинэ төһө да хаайбытын иннигэр, мин эмиэ таһырдьа тахсабын, Мин эмиэ аларга хаамабын, саҕаҕа халлааны көрөбүн, сайын саас эйгэтин күүтэбин. Быстаҕас былытыбыыһынан бытааннык далыйдар дайбанан эн тоҕо кылбаҥныы көппөккүн. Үчүгэй бэрдээҥҥэ көстөрүн, үчүгэй бэрдээҥҥэ түрүүрүн, өйдүүбүн-билэбин эрээри, оо олус күүтэбин эйигин. Саха Республикатын культуратын үтүөлээх үлэһитэ, Ойуунускай аатынан государственнай бириэмийэ лауреата, Отут икки кинигэ ааптара Михаил Алексеевич Тимофеев бу өр сылларга суруйбут кылгас афористическай философскай ис хоһоонноох хоһоонноро. Тимопеев суруйар истиилигэр реалистическай даҕаны, романтическай даҕаны өрүттэри булан көрүөххэ сөп. Ол эрээри поэт алта уон сыллардааҕы поэттар ортолоруттан кини хоһоонноро, поэмалара, темата ис хоһоон да идеяларын ортотуттан дьиҥнээх олохтон тахсыбыт реалист поэт буоларын көрдөрбүтэ. Оччотооҕу өрө күүрүүлээх романтическай күүрээҥҥэ бэриммэккэ, социальнай сүүрээни киллэрбитэ. Оччотооҕу хоһоонноруттан билигин ааҕан иһитиннэриэхтэрэ олохтоох администрация үлэһиттэрэ. Хоһооннор, дьоннор. Дьоннор, хоһооннор. Умайан биитэр эмэҕирэн уһун кылгас үйэлэнэн олох олорон ааһаллар, киһи курдук кырдьаллар. Суох баар буолаллар, сүүстэн соҕотох ордоннор, өлбөт-өспөт ырыалар хоһуун-хоодуот хоһооннор. Интернационал ийэлээхтэр, Марсельеза аҕалаахтар, Катюша эдьиийдээхтэр, Гренада убайдаахтар. Дьэ, ол оннук хоһооннор дьыл-күн хаарын оймооннору, охсуһаллары үлэлииллэр ууга-уокка түбэһэллэр. Күн сирин үрдүгэр көҥүл дьол туһугар кыырыктаах кыргыһыыга кылыс-батас буолаллар. Түүн да утуйбаттары, күнүс да сынньамматтар знамя кэриэтэ ыҥыра күлүмнүүллэр. Оттон эйэлээх олоххо ордук кэрэтик чугдаара, киһини үрдүккэ ытыара, кэрэҕэ сырдыкка ыҥыра. Үлэни үөрүүнү уруйдаан, үөскээн үөдүйэн иһэллэр, дьиэрэйэ-дуорайа тураллар, дьиктини саҥаны этэллэр. Хор оннуктар, хоһооннор, хоһооннор дьоннор. Кыдааннаах кыһыҥҥы хонуктар Кылгас күн, уһун түүн аастылар. Былыттар, быһыттар курдуктар быданан, дьайҕаран бардылар. Сааскы кэм халлаана сандааран, салгынныын дьэн көрдө үрдээтэ. Үрүҥ күн үлэҕэ ыҥыра, үөһэттэн мичээрдэ эрдэттэн. Дьэ, түһэн биэриэҕиҥ, доҕоттоор. Бу кэми күүттүбүт да этэ. Саҥа дьиэ оһоҕор уот оттор, холбоспут уоллаах кыыс кэриэтэ. Сааскы күн биир сылы аһатар. Бурдугу, быйаҥы үүннэрэр, сылгыны, ынаҕы үксэтэр. Сатаммат, ол ону куоттарар. Лена остуолба хайаларын үрдүлэринэн Субулла көтөр улуу ааллар модун мотуордарын күүһүнэн үрдүккэ дьулуһар, ыраахха талаһар үтүөкэн аналлааххын мин төрөөбүт кыраайым. Түүннэри киирбэт хотугу күнүм кыталык кэриэтэ кылбайа устар, оттон кыһыҥҥы полярнай түүн үлэҕэ, үөрүүгэ күн курдук уматар үтүөкэн аналлаах кын мин төрөөбүт кыраайым. Кистэнэн сыппыт киэҥ киэлигэр бараммат баайыҥ арыллан иһэр сайаҕас ыччатын сырдык кэскилигэр күн аайы үүнэр, эдэргэр түһэр үтүөкэн аналлаах кын мин төрөөбүт кыраайым. Түмүктээн эттэххэ, Михаил Тимофеев истиҥ иэйии уонна өркөн өй поэта. Онон кини убайдарын кэккэтин хаһатан народнай поэт аатын ылыан ылла. Савва Тарасовтыын, Кирилл Герасимовтыын норуот өрөгөйүн ырыатын айдылар. Ити норуокка, судаарыстыбаҕа улахан өҥө. Михаил Тимофеев алгыс диэн хоһоонунан бүгүҥҥү киэһэбитин түмүктүүбүт. Отон уга олбохтонуҥ, дьэдьэн уга тэллэхтэниҥ, айылҕаҕа кыттыһаҥҥыт, иэйэхситтиин эҥээрдэһиҥ, эҥээрдэһиҥ, тэнийиҥ, ийэ сири киэргэтиҥ.

симэлийбэт күүстэри, саха тэтэр саргыланыҥ, омук дэтэр олохтонуҥ, ымыы чыычаах ырыаланыҥ, уруйдаһыҥ олоҥхону, уруйдаһыҥ олоҥхону, олох ырыа, олох кыах хонук.